Mäin Numm ass François Zimmer, mir sinn hei an der Alva an ech sinn u sech Responsabele vum Service Contrôle des établissements enregistrés. Dat sinn d'Restauranten, d'Kantinnen. A Geschäfter, déi u sech Liewensmëttel hei zu Lëtzebuerg verkafen. Eis Missioun ass et, d'Sécurité alimentaire u sech ze garantéieren an d'Legislatioun ze erfëllen, déi do an deem Kader applicabel ass, fir dass Leit ouni Problem kënnen d'Liewensmëttel kafen a konsumieren.
Mir hunn eis normal Routinekontrollen, déi mer d'ganzt Joer iwwer maachen an deene verschiddenen Etablissementer. Elo aktuell ass natierlech de Chrëschtmoart, wou mer eis wäerten drop konzentréieren, fir och do Kontrollen ze maachen. Sur place kontrolléiere mer natierlech d'Infrastruktur vun deene Stänn. déi natierlech net d'selwecht si wéi an engem Restaurant, an awer gëtt do e Minimum, dee muss respektéiert ginn. Da kucke mer awer och dann d'Temperaturen, ass am Wanter méi einfach wéi am Summer. Mir kucken och d'Qualitéit vum Frittefett, gi Fritte, Grand Prix Kichelcher, all déi Saachen, déi do frittéiert ginn, dat déi an enger Qualitéit ueleg sinn, wou keng Problemer kënnen entstoen. An dann natierlech och d'Personalhygiène, Wäschen d'Leit sech d'Hänn, fëmmen se net um Stand, hunn se d'Méiglechkeet sech d'Hänn iwwerhaapt ze wäschen, hunn se fléissend Waasser? Dat si sou déi Punkten, déi mer op sou Manifestatioune kontrolléieren. Op der Checklëschte ginn d'Beanstandungen all notéiert, gëtt awer och notéiert wat gutt ass an doraus ergëtt sech dann e Gesamtresultat. D'Bedreiwer vun de Stänn, déi wëssen entretemps, dass mer Kontrolle maachen. Se kennen eis, mir kennen si an an der Regel leeft dat alles problemlos of.
Déi Echantillone ginn an de Staatslabo fir déi meescht an déi ginn dann analyséiert op Pathogène wéi Salmonellen, Listerien, E. coli etc. Och aner Germen, wéi zum Beispill Staphylokokken, Bacillus. Dat heescht, mir kucken allgemeng, ob den Echantillon bakteriellméisseg an der Rei ass oder net.
Verschidde Betriber versiche mer all dräi Joer ze maachen, anerer all zwee Joer oder all véier Joer. Mir hunn awer och d'Situatioun, dass d'Leit bei eis eng Plainte areechen iwwer eisen Internetsite. de www.securite-alimentaire.lu. Do kann een och Fotoen derzou fügen. Awer wichteg ass et, dat si keng anonym Reklamatiounen, dat heescht, et muss ee scho säin Numm uginn.
Also mir hunn hei zu Lëtzebuerg an eisem Beräich vun eiser Missioun ëm déi 7.000 Betriber, déi mer kontrolléieren. Dovunner kënne mer soen, dass mer an der Moyenne ëm déi 1.600 Kontrollen d'Joer maachen. Mir hunn hei zu Lëtzebuerg elo säit Joren e System agefouert mat Smiley'en. Dat heescht, déi gutt Entreprisen, déi eng gutt Kontroll kréien, déi kréien e grénge Smiley mat engem Plus, wa se iwwer 90 Prozent vu Konformitéit leien. Doniewent hu mer déi, déi am groe Beräich sinn, déi sinn tëschent 50 an 75 Prozent, déi hunn e giele Smiley an ënnert 50 Prozent, Konformitéit Krittären erfëllt hunn se kréien se vun eis en roude Smiley.
A ganz seltene Fäll ass d'Situatioun um Terrain esou schlëmm, dass mer effektiv mussen eng Fermeture maachen. Déi kënne mär fir maximum 48 Stonnen hei intern ausschwätzen an dono prolongéieren op 30 Deeg mam Accord vum Minister.
All éischt Kontroll ass gratis. Mee wann ee muss eng zweet Kéier an engem selwechte Betrib goen, well eng éischt Kéier eng schlëmm Non-Konformitéit festgestallt ginn ass, déi kascht. An dee System u sech, dee bréngt awer lues a lues d'Etablissementer op de gudde Wee, kéint ee soen, fir u sech d'Sécurité alimentaire,